Moien, ech sinn d'Martine Schoellen an ech liesen iech elo d'Geschicht vun de Schmetten a vun de Schmoe vir. Dës Geschicht hunn ech aus dem Engleschen iwwersat an do heescht se The Smells and the Smoes. Déi Geschicht ass vum Axel Scheffler gemoolt ginn a vum Julia Donaldson geschriwwen. Vill Spaass! Op engem Planéit, wäit ewech bei engem supolotesche Séi, do wunnt e jonkt Schmett an dat ass d'Babette.

An dës seet him, Bomi, Schmo, spill nëmmen net mat de Schmetten, si hu sou droleg Hoer, t'ass bal wéi wann se Woll um Kapp hätten, se schlofen a komesche Këschten an nennen dat Better, spill nëmmen net mat de Schmetten. D'Schmette sprangen am Waasser an hunn hire Spaass, puddelen a sprëtzen a ginn ëmmer méi naass, mä d'Babette huet es genuch mat deem éiwege Gesprëtz an enges Moies fréi mécht hatt sech aus dem Stëbs. D'Schmoe sprangen op hirer knuwwleger Kopp, se hopse rop a se hopse rof an halen ni op, mee sou lues denkt de Jo sech,

Mee wann ëmmer et geet, gesi si sech ganz heemlech a sangen a spillen am bluebrege Bësch. Déi zwee gi grouss a wëllen zesummen duerch d'Liewe goen. Mee wat mengs du, wat d'Bomi an de Bopa dozou soen?

Bestuet nëmmen net ee vun de Schmetten. T'ass bal wéi wann se se nemmi all hätten. Si drénken Mëllech sou rosa wéi Crevetten. Si iessen, ah, wéi eekleg! brongt Brout a Baguetten. Bestuet nëmmen net ee vun de Schmetten. An dëser Nuecht. Do schläiche sech de Jo an d'Babette ewech. D'Famillje schlofen déif a fest, 't ass jo scho spéit. Hell liichten de Schmound an d'Stären, du klammen déi zwee an déi rout Rakéit, de Bopa Schmatt hat ganz vergiess se zouzespären. Si starten de Motor an dréinen du freedeg hir Ronnen.

D'Schmoen si séier an hir blo Rakéit geklommen a si soen zu de Schmetten, Wier wuel besser, dir gifft all mat eis kommen, well wa se sech nämlech géifen anescht iwwerleeën, da wier nämlech keng Rakéit méi do fir nozefléien. Mësstrauesch a mauleg segele si dunn zesummen duerch de wäite Weltall. A landen um Planéit Wum Jum, eng dréche Plaz mat Stëbs iwwerall. D'Wummien hu laang Ärem, mat deene wénke si sou gären. Mee och d'Wummien hu keng Iddi, wou déi zwee Vermësste wären. Hir nächst Etapp ass Ueperschrupp, wou nëmme Rouse wuessen, genat vu Béischte mat klengen Aen a laangen Nuesen. D'Rakéit setzt op Schmuddeldeng op, do läit nëmme Wouscht an Dreck. Se sichen um Planet Glëtsch a fanne just Schläim an all Eck.

So gëtt dat alles näischt. Komm, mir maan eis zeréck op de Wee. Si maachen d'Kéier a fléien heem op hiren eegene Planéit. A wäit ënnert hinne, wie gesinn si do? D'Babette an de Jo! D'Rakéit setzt op a si lafen an de Bësch.

Wëllt Dir éieren eise klenge léiwe Bëbee kenneléieren? E Bëbee ass blo oder ass e rout? E Schmo oder e Schmett? Wat mengt Der? Monü, de Bëbee ass mof vu Kapp bis zu Fouss! Einfach komplett! Si all drécken dee klenge Schmoschmett hiren neie Bridderche ganz häerzlech a souguer d'Bomi an de Bopa si sou frou an drécke sech. Si laachen a sprutzen an danze vu Freed a spille mam Bëbee, wann ëmmer et geet. Si man him eng Flütt, si man him eng Rësel, si fidderen hien mat der Fruucht vum Bolombierendrësel. De Schmound liicht hell a sëlwereg, all sange si sou frou, komm, sang dach einfach mat, an dat geet lo esou, Spill mat engem Schmett, spill mat engem Schmo, wiel selwer deng Frënn, egal ob rout oder blo, an heescht et owes schlofe goen, dann dreem vun de Schmetten an dreem vun de Schmoen.